Demat deoc'h tudou. Va anv eo Gwen. Ha gerioù emaon o vont da lakaat un huñvre da zont da vir. Emaon o vont da seveniñ va film kentañ. Met araok mont war an tapis ruz, labour zo. Tennañ a ran gounid deus ar gall filmoù-chakod graet gant Daoulagad Breizh. Evel-se em eus un deiziad evit echuiñ an traoù, ha martreze memes, e c'hounezin ur priz, piv oar, met bezomp urzhiet! Krogomp gant ar Padenn unan.
Ar reolennoù. Lennomp aketus reolennoù ar genstrivadeg. Bez' ez eus un deiziad termen evit kas ar filmoù. Arabat bezañ gant dale. E brezhoneg e rank bezañ ar film, istitlet e galleg. Ar film a zo da vezañ filmet gant ur smartphone, peoc'h ha meur a bihan. Ar film n'eus da badout termunuten d'ar muiañ tout. Ret eo doujañ da dem ar bloaz.
Lakaat a ran deoc'h dindan al liamm evit mont da welet war lec'hienn Daoulagad Breizh petra eo tem ar bloaz-mañ. Ni zo 'vont da labourat arre gant an tem a oa bet kinniget e daou vil pevar warn-ugent. Treuzkas. Lakaat a ran deoc'h ivez ul liamm evit mont da welet ar filmoù chakod brav a oa bet savet gant an tem-se e daou vil pevar warn-ugent. Pazenn daou Kavout ur menoz.
Ar pezh a blij din ober evit kregiñ eo ur c'horv-empenn. Skrivañ a ran an tem e-kreiz ha tro-dro tout ar pezh a zeu din a zo liammet gantañ gerioù, frazennoù, mennozhioù tudennoù. Skrivit pep tra ha trilhet vo war-lerc'h. Ha war-lerc'h e tibaban ar mennozhioù a blij din ar muiañ. Ha diwar tout-se e c'hellan ijinañ un istor berr. Diwallit. Un nebeud alioù evit ho istor. Un istor simpl a zo aesoc'h da gountañ, dreist-holl dindan termunutenn. Ha ret e vo kavout un doare da skeudenniñ o holl vennozhioù. Neuze, m'ho peus c'hoant kaout ur spier o nijal, eh bez ret vo kavout ur mod d'en ober.
Pazenn tri Ar pitch. Ar pitch a zo un diverrañ deus o istor, war-dro pemp linenn. Gant ar penn-kentañ, da lavaret eo e peseurt digouezh en em gav an tudennoù e penn-kentañ an istor, ar c'hreiz, da lavaret eo petra a c'hoarvez dezho e koulz ar film, Hag ar fin, da lavaret eo, penaos en em gav an tudennoù e fin an istor, penaos e echu an traoù. Ur wech skrivet ar pitch, ur prest evit Fazenn pevar.
Ar senario. Bremañ eo poent skrivañ ar senario. Tu zo deoc'h ober war an urzhiataer pe war baper. E-barzh ar senario e vez skrivet tout ar pezh a vo gwelet ha klevet er film. da lavaret eo piv a gomz, ar c'homzoù lâret gant an tudennoù, ar mod da lâret an traoù, entanet da skouer trist, buan pe me oar-me. Tout ar peurrest, da lavaret eo tout ar pezh a vez graet gant an tudennoù, ar pezh a vez klevet er film. Hag amañ eo niverenn ar sekañsenn. Bewech pa vez cheñchet lec'h pe mare an dervezh en istor e vez cheñchet sekañsenn hag amañ e vez skrivet e pelec'h emaomp. Me gav e sikour ober kement-se evit gwelet aesoc'h an holl lec'hioù a vo implijet evit filmañ.
Evit ar re a zo en o aez da dresañ, moaien zo ivez kontañ an istor dre stumm ur storyboard a denn d'ur vandenn dreset, m'ho peus c'hoant. Prest eo va istor bremañ. Poent eo filmañ anezhañ. Evit kaout alioù war ar filmañ, sellit deus eil video an tuto. Un draig evit echuiñ. An holl alioù a ro an amañ n'eo nemet kinnigoù evit sikour, met n'ez eus redi ebet. Grit deus ho toare. Hag un draig all. Moaien zo ivez ober advouezhañ, implijout un istor a zo dioutañ dija, en ul levr da skouer, ober stop-motion, pe filmoù na gontont ket an istor. Met a zo muioc'h barzhoniel ha me oar c'hoazh. Me lâr deoc'h neuze a-benn nebeut evit kenderc'hel hon filmoù asambles. Kenavo!